F'din ix-xandira se naraw liema kien il-bini prinċipali li l-Kavallieri bnew ġewwa l-Belt Valletta. Dan il-bini għadu sal-lum iżejjen lil din il-belt sabiħa li nbniet mill-Kavallieri wara r-rovina li ħalla warajh l-Assedju l-Kbir tal-1565. Il-pjanti tal-belt il-ġdida saru mill-Perit Franġisku Lapparelli. Imma mbagħad il-pjanti tal-knejjes, tal-palazzi, tal-ifran, tal-isptar u tal-bereġ saru mill-perit Malti Ġilormu Cassar. Il-Kavallieri ħadu ħsieb jibnu u jżejnu lill-Belt Valletta mill-aħjar li setgħu. Fiha bnew l-aktar palazzi u knejjes importanti, Fost dan il-bini nsibu il-Palazz tal-Gran Mastri, il-Bereġ tal-Kavallieri, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwann u s-Sagra Infermerija. Il-Palazz tal-Gran Mastri qiegħed f'nofs il-Belt Valletta. Dan fih faċċata twila ħafna, b'żewġ bibien prinċipali u l-ispazju bejn it-twieqi tiegħu mhux kollu tal-istess daqs. Il-kantunieri, bħal fil-binjiet prinċipali ta' Cassar fil-Belt, huma goffi b'sinjali fondi minn dudin. Il-kmamar huma lussużi, imdaqqsin b'saqaf għoli u mimlijin pitturi ta' battalji fuq il-baħar u tal-Assedju l-Kbir. Fil-Palazz tal-Gran Mastri insibu żewġ kmamar importanti ħafna. Insibu l-ewwel nett l-armerija tal-kavallieri. Hawn insibu armi li kienu jintużaw mill-kavallieri waqt il-battalji li kellhom kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Insibu wkoll imbagħad is-sala tal-arazzi. Arazzi huma tpendġijiet maħduma kollha kemm huma bil-ħajt. Il-Kavallieri ta' San Ġwann kienu ġejjin minn pajjiżi differenti. Kull wieħed minn dawn il-pajjiżi differenti kellu l-lingwa tiegħu, kif ukoll id-drawwiet differenti tiegħu. Kull lingwa kellha l-berġa u l-kap tagħha. Għalhekk inbnew il-Bereġ. Berġa kienet palazz kbir li fih kienu joqogħdu l-kavallieri ta' lingwa waħda. Hemm kienu jieklu, jistrieħu u jorqdu. Kull lingwa kellha d-dmirijiet tagħha. Fosthom il-parti tagħha tas-swar x'tiddefendi. Ħafna mill-bereġ inbnew mill-ġdid fis-sekli ta' wara, inkella twaqqgħu bil-bombi fl-aħħar gwerra dinjija. Il-Konkatidral ta' San Ġwann inbena biex iservi bħala l-knisja tal-Ordni ta' San Ġwann. Din il-knisja hija mibnija fuq pjanta forma ta' salib, b'faċċata lixxa mingħajr ħafna skultura. Fil-ġnub tal-knisja nsibu l-kappelli ta' kull lingwa tal-Kavallieri. Madankollu, ġewwa, wieħed isib altari mnaqqxa u ħafna rħam u pitturi ta' nies famużi li għamlu lil San Ġwann

Kienu l-ġlieda kontra l-misilmin u l-kura tal-morda u l-feruti. Ma setax jonqos li huma ħadu ħsieb jibnu wieħed mill-aqwa sptarijiet ta' żmienhom. Is-Sagra Infermeria, kif kien imsemmi l-isptar tal-Ordni fil-Belt Valletta, kien jilqa' fih diversi kmamar, fosthom waħda mill-akbar kmamar fl-Ewropa, li setgħet tilqa' f'każ ta' bżonn sa 2,000 sodda. Dan l-isptar kien għall-irġiel biss u kien fih taqsimiet għall-kavallieri, għall-ilsiera u għan-nies komuni. Il-faċċata ta' dan il-bini hija nieqsa minn kull xorta ta' tiżjin. Billi il-Kavallieri kienu nies sinjuri mill-aqwa familji tal-Ewropa, huma ħadu ħsieb isebbħu l-belt il-ġdida tagħhom mill-aħjar li setgħu. Matul is-snin bnew swar ġodda u bini ġdid li kompla saħħaħ din il-belt bħala fortizza u sebbaħha bħala l-belt kapitali ta' mexxejja nobbli u sinjuri Ewropej. Biż-żmien, il-kavallieri bdew jagħtu iżjed kas tat-tiżjin tal-bini u kumditajiet oħra. Huma bdew jikkompetu bejniethom dwar min kellu l-ħila jsebbaħ il-palazzi tiegħu l-aktar. Inbnew teatru, djar privati, knejjes, funtani u monumenti. In-naħa ta' ġewwa tal-knisja konventwali ta' San Ġwann reġgħet ġiet imżejna fuq stil Barokk. Kif ikun l-istil Barokk? Ħarsu lejn dan il-bini. Din kienet il-Berġa ta' Aragona. Il-faċċata tagħha għadha kif darba iddisinja Ġilormu Cassar, jiġifieri pjuttost lixxa. Issa ħarsu lejn dan il-bini. Din hija l-Berġa ta' Kastilja kif tidher illum. Illum hawn insibu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Malta u hawn jiltaqa' l-Kabinett. Ġlormu Cassar kien iddisinja l-faċċata tal-Berġa ta' Kastilja bħal dik ta' Aragona, jiġifieri lixxa. Imma il-Gran Mastru Pinto ħoloq it-tiżjin u l-iskultura li nistgħu naraw illum fuq il-faċċata tal-Berġa ta' Kastilja. Għalhekk nistgħu ngħidu li ftit ftit, il-bini fil-Belt ħa xejra aktar imnaqqxa u mżejna bi skulturi li ħadu post is-sempliċità tal-istil ta' Ġlormu Cassar. Nistgħu ngħidu li fil-Belt Kif beda jgħaddi ż-żmien, beda dejjem aktar jintuża l-istil Barokk. Il-Belt Valletta hija patrimonju dinji, waħda mill-hekk imsejħa World Heritage Sites. Ġiet dikjarata hekk mill-Għaqda tal-Ġnus Magħquda, il-UNESCO. Għalhekk ejja nieħdu ħsiebha u nibżgħu għaliha.